li f'kuntesti oħra setgħu intilfu. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Yasmin Camilleri, riċerkatriċi żagħżugħa li stħarrġet id-djaletti Mġarri. Hemm diversi differenzi f'dan id-djaletti Mġarri fuq livell lessikali, però qatt m'hemmx studju li ffoka purament fuq dan id-djalett fl-aspett lessikali. Però minn kwestjonarju lessikali li kont għamilt eh, ma kelli ma nattivi ta' dan id-dialett ta' sitta età ta' 60 sena il fuq kont rajt xi tendenza li preferu klim fuq ieħor, per eżempju bħal ngħidu aħna l-kelma moxt minn flok petni. Hemm diversi differenzi fuq livell fonetiku fid-dialett imġarri, però biex nagħti xi eżempji, jekk per eżempju Insemmi l-kelma knisja, din tiġi pronunzjata knisja fejn hemmhekk il-vokali i qed titwal mill-Malti Standard. Fil-każ tal-kelma ħabel, din tiġi pronunzjata hebel fejn hemmhekk iż-żewġ vokali qegħdin isiru e u b'hekk hemmhekk qegħdin naraw l-armonija vokalika li hija komuni ħafna f'dan id-djalett. Fil-każ tal-kelma kollox, hemmhekk din tiġi pronunzjata killix, fejn hemmhekk iż-żewġ vokali o tal-Malti Standard qegħdin isiru i. Bażikament fil-studju tiegħi analizzajt dan id-djalett imġarri minn aspett fonetiku u fonoloġiku. L-ewwel nett stabbilixxejt is-sistema vokalika ta' dan id-djalett Imbagħad wara rajt liema kuntesti tokkorri fihom. Pereżempju, jekk f'kuntesti aċċentati jew mhumiex, jekk hux fil-bidu, fin-nofs jew f'tarf il-kelma. Apparti hekk ukoll qabbilthom kemm mal-Malti Standard kif ukoll ma' djaletti oħra li kienu saru qabel l-istudju tiegħi, jiġifieri l-varjetà ta' Marsaxlokk f'Malta kif ukoll xi varjetajiet Għawdxin oħra, jiġifieri dawk tan-Nadur, ta' Għajn Sielem u ta' Sannat. Biex għamil dan naturalment kelli bżonn li nintervista diversi nies kelli ma' nattivi ta' dan id-djalet u fl-istudju tiegħi ħadu sem sitt parteċipanti. Erba ġew mistiedna li jam jitkellmu f'intervista fejn jitkellmu fuq suġġetti vari biex ovvjament uħossuhom komdi kemm jista' jkun u jitkellmu taħdit li jkun naturali għalihom. Barra minn hekk, iż-żewġ parteċipanti l-oħra ġew mitluba li jaqraw sett ta' sentenzi li fihom pari minimi li ġifieri żewġ kelmiet li ivarjaw biss vokali waħda. Naturalment dawn il-parteċipanti ġew magħżula fuq sett ta' rekwiżiti, l-ewwel nett iridu jkunu nisa u rġiel biex ovvjament jinżamm bilanċ bejn is-sessi. Apparti hekk iridu jkunu ta' età li tvarja bejn 40 u 55 sena. Hemm ħadna din l-età għax ridna li tingħata stampa ta' kif dan id-djalett jgħad jitkellem b'mod preżenti. Apparti hekk iridu jkunu wkoll twieldu u għexu fl-Imġarr, kif ukoll tal-inqas ġenitur wieħed irid ikun mill-Imġarr biex ovvjament ikompli jonqos it-taħlit lingwistiku. Bażikament fir-riċerka tiegħi ħareġ illi dan id-djalett tal-Imġarr fih ħmistax-il vokali, erba' vokali aktar mill-Malti Standard, għandu sistema vokali illi hija identika għal dik ta' Sannat u ta' Għajnsielem. Hemm fih karatteristiċi li jixbhu aktar lil dawk Għawdxin milli b'kuntrast ma' dik il-varjetà ta' Marsaxlokk, iżda madankollu fih ovvjament diversi karatteristiċi li jagħmluh uniku. Pereżempju biex insemmi ftit eżempju il-vokali o. Il-vokali o għalkemm hija preżenti għandha l-istess distribuzzjoni kważi bħal dik tal-Malti Standard b'kuntrast ma' djaletti Għawdxin. Il-vokali u f'dan id-djalett hija mifruxa ħafna u għandha distribuzzjoni komuni ħafna. U tajjeb insemmi wkoll vokali iw li din ma tinstabx fil-Malti Standard, iżda hija komuni fid-djaletti Għawdxin. Però għalkemm tinstab fil-djaletti Mġarri, din bdiet tonqos. U għalhekk hemm dan id-djalett minkejja li għand jud jagħmel użu minn ħafna elementi konservattivi, jista' jkun li dawk l-elementi fonetiċi li ntirtu minn ġenerazzjoni għal oħra bdew jonqsu.